Ýewropa ýeňişdi, Aziýa ýeňişdi, Kembrij lewelinde ýöne.
Salam mähriban ildeşler, ine şu gün siziň bilen mertebeli ildeşligimiziň nobatdaky sanyna başlaýarys. Ine biziň Şu günki myhmanymyz Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Magtymguly adyndaky ýöriteleşdirilen ikinji orta mekdebiniň iňlis dili mugallymy Saparnepes Atabaýew. Ilki bilen, Saparnepes mugallym, biziň mertebe atly gepleşigimize myhman bolup gelmegiňiz bilen Size uly minnetdarlygymy bildirýäs. Indi şu ýerde ilkinji şeýleräk bir sowal bermekçi. Bir özüňiz barada has giňişleýin tanyşdyraýsaňyz. Sag boluň Myrat mugallym, ozal bilen gepleşigiňize çaklyk ýolap, gepleşigiňize çagyranyňyz üçin bir alyp barýan türkmen pedagogikasyny, mugallymçylygyň bir aýratyn sungat derejesine göterilmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde Ullakan uly uly sümükleriň ýaran bolmagyny arzuw edýän. Sag boluň.
Myrat mugallym
ilkinji sowalyňda men özüm bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylyň ýigrimi altynjy oktýabrynda bir mugallym maşgalasynda dünýä indim. Mugallymlaryň maşgalasynda dünýä indim diýsem ýalňyşmaz. Çünki meň ejem Orazsoltan Atabaýewa Ol häzirki wagtda Bakan-a şäheriniň bäşinji orta mekdebinde rus ylmy bölüminde işleýär. Kakam ol çeperçilik şüýlçesini tamamlan suratçydygy mugallymy, soňlugy bilen hem bir Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebitgaz uniwersitetini tamamlan, häzirki wagtda neftçi, bir burawçy. hünärinde işleýär. Gepleşigiňizde bir has täsirli bolar ýaly şu haýsy çagalar bagyny tamamladyňyz? Bakanabad şäherindäki Gülälek çagalar bagyna, indi mekdebimiziň ýanyndaky Gülälek çagalar bagyna gatnadym. Ondan soňam çagalar bagyny tamamlanymdan soňra häzirki wagtda zähmet çekýän bilim edaramyz bolan, bilim ojagymyz bolan Balkanabat şäheriniň ýöriteleşdirilen ikinji orta mekdebine bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýylda birinji synpa okuwa kabul edildim. Iki müň dokuzynjy ýylda şu mekdebi üstünlikli tamamlap, Iki müň onunjy ýylda Aşgabat şäherindäki Halkara türkmen-türk uniwersitetiniň mugallymçylyk fakultetiniň miss ül-hünäri ugruna okuwa kabul edildim. Iki müň on dördünji ýylda Halkara türkmen-türk uniwersitetini tamamlap, bir dilçi, terjimeçi hünärine eýe boldum. Uniwersitetde okap ýören wagtlarym iki müň on üç-iki müň on dördünji okuw ýylyna, ýagny mekdep, uniwersitetiň soňky ýyllaryna, soňky ýylyna Aşgabat şäherindäki togsanynjy orta mekdebinde mugallym bolup işledim. Meýem ilkinji mugallymçylyk ädim Aşgabat şäherinde. Aşgabat şäheriniň togsanynjy mekdebinde başlady. Ilkinji ädimler mugallymçylyga bolan bir hünär tejribesini geçýärdim, ýöne hakykatdanam bir talyplara bir Wagtlaýyn mugallym hökmünde wezipe ynanyldy. Şonda iňlis dili we edebiýaty mugallymy wezipesi berildi. Iki müň on üç, iki müň on dördünji okuw ýylynda. Özüňiz talyp. Talyp döwründe, hawa. Hepdede alty sagat ýaly mugallymçylyk bilen meşgullanýaryn. Indi şu ýerde şeýle bir sorag döreýär. Indi özüňiz mugallym maşgalasynda kemala geldiňiz, ýöne käbir ine şeýle bir maşgalalar bar, mugallym maşgalasynda bolsa-da, çaga eýýäm başga ugra, pudaga urunýar-da, ýöne indi siziň eýýäm soragy siz eýýäm şeýle soraga jogap bermegiňiz mümkin, ine men mugallym maşgalasynda dünýä indim, şonuň üçin hem mugallym bolmak bir hili höwesi döretdi diýip bilersiňiz, ýöne indi şoňa näme sebäpler has içgin?
Şol ýaňky iki müň on üç-iki müň on dördünji ýyl Aşgabat şäherinde togsan dört mekdebine bir ilkinji ädimde şo ýerden başladyk diýsegem bir iňlis diline bolan höwesi has taýky iňlis dilinde bir iňlis dilini içgin öwrenmegime sebäp bolan mugallymlaryň biri Balkan Aşa ilkinji orta mekdebinde bir zähmet çeken ýylynda biz bäşinji synpdyk bäşinji klasda okaýardyk

Mugallymym Patma mugallym Patma Sarygurbanyň tagallasy bilen bir uly synplara çenli bir iňlis dilini has düýpli öwrenmäge bir mümkinçilik döredi. Okuwymdan daşary bir halypa mugallym, şäherimiziň iň baýry mugallymlarynyň biri, bir tanymal mugallym Seýit Toýmyradowiç. Men bu kän dört ýyla golaý eline tälim aldym. Goşmaça mekdepden daşary sapaklaryna gatnaşdym, öwrendim. Eýýäm kämillige ýol şu ýerden başlapdy, Anna. Ikinji orta mekdebinden. Hawa, adamyň durmuşda öz ornuny tapmagy, bir onuň kämillik ýaşyna gadam basan ugurlary bir onuň hünär saýlamagyna ýa-da onuň hünär bilen geljekde kim bolasyna gelýändigine Bir itergi berýän ýol ony kämillik ýaşynda başlaýan kazyýet. Futboly birinji klasdan bäri, tä mekdebi gutarýançam Balkanabat şäherindäki ýetginjekler futbol toparyna Baýram Durdyýewiň ýanyna täze bardym. Onuň okuwdan, futboldan soňra ýene-de dil bäsleşiklerine taýýarlanmak üçin gijeler halypa gatnaýardym. Saparnepes mugallym şeýle bir soragymy bar. Siz mugallymçylyk kärinden daşgary döredijilik iş bilen meşgullanýaňyz. Indi şu gepleşige seredip oturan ildeşlerimize-de bir täsirli bolar ýaly, gyzykly bolar ýaly, şu döredijilik işlerine nähildi ädimler bilen başladyňyz, şo barada aýdyp beräýseňiz? Myrat Balym, Döredijilik ýoluna Halkara Türkmen Dil Uniwersitetiniň birinji ýyl talyby wagtym bir halypamyz, Meň mugallymçylykda, umuman, terjimeçi bolmagymda, terjimeçi bolup ýetişmegimde uly bir tagallasy bolan halypa mugallym Rejep Nazarçyň, Rejep Nazarow halypanyň bir aýratyn goltgusy bar. Birinji ýyl, birinji ýyl talyp wagtym bir Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli Diwar gazetini taýýarlamaly boldum. Şonda. Öňem mekdepde okaýan döwürlerimem şol edebiýat sapagynda bir diňe türkmen dili sapagy, edebiýat sapagyna, ene dilimize bolan söýgi bir öňem möwjut duransoň, bir öz ýanymdan bir goşgy, Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli bir ýönekeý bir sada bir ilkinji uçgunjyklarda bir iki bent ýaly Garaşsyzlyk baýramy barada bir goşgy ýazypdym. Ol gyzlar, oglanlar her kim bir makala, bir surat çeken surat çekdi onuň. Şu ýerde bir iki bentlik goşgy ýazypdym. Muny halypa görüpdir, okapdyr. Bir türk milli edebiýaty mugallymymyz bar, Baýram Soltan Nepesov. Şol türkmen türkmen diliniň häzirki türkmen diliniň gurluşyk sapagyndan ýa türkmen dili sapagyndan okadýardy bizi. Onuň ol Terjime ilki döredijilik ýoluna terjimeçi lik ugrundan geldim diýsem ýalňyşmaz Myrat Mol sebäbi goşgy men esasan terjimäniň hem içinde iň kyny bolan şygyr terjimesini saýlap aldym sebäbi goşgy bilen meşgullanansam şygyr ýazmak bilen meşgullanansam ol ondan soňra iki müň on ikinji ýylda iki müň on birinji iki müň on ikinji okuw ýyllarynda bir Edebiýat we sungat gazetinde ilkinji goşgy kim çap bolýar? Ilkinji zat eziz bolýar, ilkinji zat ýatdan çykmaýar. Soňam Garaçyzymyň şanly ýigrimi ýyllygy mynasybetli Talyp kalbymyň joşguny atly bir talyplara ýaşlaryň adyndan hormatly Prezidentimize bir sowgat hökmünde kitap taýýarlanypdy. Şonda-da goşgym çykypdy. Şodur şol Myrat mugallym bir döredijilige bir hemra edinip özümize bir esasan ýöne men ýykgyn edýänim şygyr terjimesi. Onuň şygyr terjimesini şygyr terjimesini bir eliňden çykmaz ýaly, eliň sowamaz ýalak bir ýüregiňdäki bir möwjut duran kalbyňdaky joşguny, owazy kagyz ýüzüne geçirip ilkiç özüň goşgy ýazýaň. Goşgy ýazyp, soň da soňlugy bilen bir şygyr terjimesinde ulanmak üçin ýörite bir kapiýalaryň ýasalmagy, kapiýalaryň rifmalarynyň sazlaşygyny düzmek. Soňam ol bir mugallymlarymyň maslahaty bilen Myrat Mum ol kyssa terjimesini maslahat berdi. Kyssa ýapyşsaň nähilek bolar, kyssa terjimesini özüň nähilek göreň? Ondan hekaýa, makala ýazyp başladym. Onam bir üýtgeşik, bir häzirki zaman bir edebiýatymyzda her kim özüniň şahsy goşandyny goşýar. bir öň bar bolan ýollardan däl-de, bir täzeçil stilde, täzeçil formada bir makala ýazmak, žurnalistikany içgin öwrendim diýsem ýalňyşmaz bolarkyn. Indi mekdep durmuşy bilen baglanyşykly özüňiz barada aýtsaňyz? Iki müň on bäşinji ýylda harby gullugy tamamlanymdan soňra öz okan ýerim häzirki wagtda Ol öz okan mekdebim bolan Balkanabat şäheriniň ikinji orta mekdebine mugallymçylyk ýoluna gadam goýdum. Başda, ilkibaşda gelemde bir dokuzynjy synplar, on birinji synplar okadýardym. Nähili duýgular, nähili täsirler başdan geçdi? Ýaňky gezek geçmedi ýaly-la Myrat bolmuş. Togsanynjy orta mekdep diýişýän wagtym eýýäm bir halypalaryň eline taýýar boldum. Onuň maňa hiç hili kynçylyk bolmady. Ýöne öň ýok bolan, meselem, täzeräk zatlary etmäge synanyşýardy-da, usullary ulanmak. Ol diňleme endiklerini ösdürmek, çagalaryň ýa-da okama endiklerini ösdürmek boýunça tagalalar edip başlapdym. Onuň ondan soň klasda islendik synpda bir saýlanýan okuwçylar bolýar. Oňa iňlis dilinde proficiency diýilýär-de, dil derejesi artyk, beýlekilerden öň goşmaça okuwyndan daşary taýýarlanyp ýören çagalar bar. Olar bilen ýörite gurnak döretdim. Onam dürli bäsleşikler geçirýärdim. Soňam synpyň dowamynda, esasan okuw sapaklaryň dowamynda çagalara bir oýun oýunlary oýnatmak, iňlis dilinde sözleri öwretmek üçin oýunlaryň üsti bilen ýa diňleme endikleriniň üsti bilen sapaklar geçmäge synanyşýardym. Çagalara sen mugallym, isleseň islemeseň çaga özüňi söýdürmeli bolýaň. Biz çaga bilen çaga terbiýesini, nesil terbiýesini Bir oýarmaly. Onam mugallym diňe täsir edip ýaşaýar. Çagaň ykbalyna, çagaň geljekki ýoluna onuň bir durmuşda öz ornuny tapmaga kömek edýän ynsan, bir ýolbelet, bir şolaryň ugrunda çyrag bolup duran, eline bir çyra tutup durup, olara ýagty ýol görkezýän ynsan göz öňünde mugallym diýlende. Onam Murat mugallym Ilkinji waka, ilkinji ädimler mekdepde şular ýaly tertipde gitdi. Ondan soňam bir gördük, mekdepde has zehinli okuwçylaryň bardygy bir ýüze çykaryp, olaryň arasynda hepdede diýen ýaly ýygnaklar edip, ders bäsleşiklerine taýýarlamak üçin mugallymlar bilen täze bir özümiz bilen gelen ýaş mugallymlar bilen halypalaryň maslahatyny alyp, nirde çagalar kemçilik görüp, kemçilikler bar, şolary düzedip, ders bäsleşiklerine taýýarlyk başladyk. Şeýlelikde, bäsleşikli ýola düşdüňiz. Hawa.
Bäsleşik özem orun almak. Sebäbi ine, Sapar Nepes mugallym we şuňa tomaşa edýän ildeşlerimiň arasynda elbetde sizi tanýanlar örän köp. Sebäbi siz şäher, welaýat, döwlet derejesinde tanalýan mugallym. Indi şo bäsleşikler dogrusynda Has-da şu bäsleşikleriň içinde bir netijeli, gowy netije görkezen bir çagalar hakynda bir ýadyňyzda galan bir hakynda çagalar hakynda bir aýdyp beräýseňiz? Myrat men okuwçylar bilen bir ozal başda döredijilikli işlemek, dörediji mugallym, dörüji, dörediji ynsan bolup bilen. Onuň şu bäsleşikli ýola düşmezimizden ozal şu taýda aýratyn bir belläp geçesim gelýän Azat, Myrat mugallym bir mekdebimize gelen ýaş mugallymlar bilen bilelikde indi bu ýeri okuw ýylynyň ilkinji tapgyryny tamamladyk. Uçurymlar ýola düşdi. Soň-soňam şol bir bädäki bir göreldeli okap mekdepde bir mekdebimize bir abraý getiren, mekdebimize zehinli okan okuwçylar bilen aragatnaşyk saklap bir mekdebimiziň ýaş mugallymlary bilen bilelikde biz gazet döretdik. Zehin adyna-da Zehin diýip bar. Zehin gazet.
Hawa, Zehin diýip gazet döredipdik. Şol gazetde hem bir okuwçylarymyzyň durmuşyndan, indi geljekki aşakdaky synplaryň şolaryň nirelerde okap ýörendiklerini görmek üçin olar bilen söhbetdeşlikler taýýarlaýardyk. Mekdebimiziň şol mekdebe gelip bir ilkinji taýýarlan elimizden geçen uçurymlaryň bir nirede okap ýör, Näme iş edýärler? Şolar bilen söhbetdeşlikleri gurnap, bir daşary ýurtda bilim alýanlar, Türkmenistan döwletimizde bir talyp bolup bilim alyp ýören okuwçylar bilen söhbetdeşligi ýola goýup, aşakdaky synplaryň özleriniň bir göreldeli mekdebiň uçurymlary bilen bir gaýybana söhbetdeşlik söhbetdeşlik gurnamaklaryny isledik ozal başda. Soňam gyzykly täsirli maglumatlar, hepdäniň sowaly, taryhda şu hepde Ýaly rubrikalary goýup, gözýetim bolup mekdebimize bir kiçiňräk dörejik bäsleşiklerini yglan edip, ýeňijileriň goşgularyny şo ýerde ýerleşdirip taýýarladyk. Soňam häzirki wagtda bir diwar gazet hökmünde bir uly depginde dowam edýär. Soň Myrat mugallym ýaňky göreldeli okuwçylar bilen bir bäsleşikli ýola dowam etsek, ilkinji bir ýaňam belläp geçmedi ýaly ilkinjiräk Mydama ýürekde galýar. Ol şu Altyn asyryň altyn zehinleri ders bäsleşiginde bir ilkinji taýýarlan okuwçym Rahat Taýmanow. Rahat Taýmanow bir sekizinji klasda, dokuzynjy klasda şäherde orun aldy, obat welaýat derejesine çykma mümkinçiligi ýokdy. Soň Gültäç Hajyýewa mekdebimizde okady, onuň bilen şäherde orun aldyk. Soňra men özüm talyp wagtym halkara Taslama halkara taslama bäsleşiklerine gatnaşypdym. Şondaky galan täsir bir diňe bir dil öwrenmeklik bilen ýa bolmasa bir terjimeçilik ýa dörüjilik bilen meşgullanmakdan zyýada kompýuter ulgamy ýagny programmirleme, programma ýasamak ýa bolmasa ýörite web saýtlary, gollanmalary taýýarlamak boýunça daşyndan hem bilim alypdym. Şo zat bilýän zatlarymam çagalar bilen bilelikde biz Altyn asyryň altyn zehinleri ders bäsleşiginiň çäklerinde geçirilen taslama döredijilik bäsleşiklerine gatnaşyp başlady. Gije-gündiz mekdepde bir okuwçylaryň zähmetiniň gaýnaýandygyny, okuw mugallymlaryň zähmetiniň gaýnaýandygyny görmek bize hyjuw berýärdi. Soň soňlugy bilen ol mekdebimiziň göreldeli uçurymlary Almyrat, Gülmyrat Sarygulowylaryň, Anaglyjowa Hatyjanyň, Nazarow Allagulynyň atlaryny aýratyn belläsim gelýär. Ol şäherde, welaýatda, döwlet derejesinde hem gidip şo ýylda ýer alyp geldik. Hem şäherde birinji, welaýatda birinji, döwletde-de üçünji, ikinji, ikinji, üçünji orunlara mynasyp bolupdyk. Soňraky ýyllarda men aýratyn belläsim gelýär, häzirki wagtda ýurdumyzda bir hereket edýän Bir bilim ulgamynda aýratyn hereket edýän şu e-mekdep ulgamy şol wagt biz taslama şu ikinji orta mekdebiň okuwçysy Durdygylyç Mergenowyň taýýarlan bir taslamasy häzirki wagtda talyp bolup okaýar. Ol Edubox ady bilen sanly çözgüt bäsleşigine gatnaşypdy. Şol bäsleşigini hem tapyp berip, mekdebiň ýoldaşlaryny bäsleşige gatnaşdyrdy. Şu çagaň zehini bar, göreldeli okaýar. Maslahatdaş bäsleşigi goýberdik. Bäsleşikde Mergenov birinji ýyl üçünji orun aldy. Soňraky ýylam döwletde birinji orun aldy. Röwşen mununy taýýarlapdy. Biz ol çagalara bir bäsleşikden başga, şol bäsleşýän wagtlary diňe özlerini özleri bilen bäsleşme, geçen okuw ýylynda, meselem, ikinji orun alan bolsa, bu ýyl birinji orun almagy maksat edipdirip, şo zatlaryň üstünde işläp barşydyk. Hä, öňünde maksat goýulan. Hä, öňünde bir ýyllyk meýilnama düzülen. Diýeli, ol geçen okuw ýyllarynda näme bäsleşikler geçiripdir, şolary seljerip, ýa bolmasa döredijilik bäsleşikleri, mekdepde döredijilik bilen meşgullanýan çagalar hem kän. Şolar bilen surat çekýän çagalar bar, goşgy ýazýan, makala ýazýan, hekaýa ýazýan çagalar hem bar. Olar bilen aýratyn bir, bir okuw ýylyň dowamynda mekdebiň ýoldaşlary bilen meýilnama düzüp, şolar geçen ýyllarda nähili döredijilikler, bäsleşikler ýa haýsy žurnal, haýsy gazediň redaksiýasy näme bäsleşikleri geçiripdir, Şolary seljerip, şu ýyla şon ýap bäsleşikler, indi ýylda-ýylda geçirilýän bäsleşikler bar hem. Şolara taýýarlyk öňünden meýilnamalaşdyk. Ýeri geçen ýyl mekdepde üç okuwça orun alan bolsa, şu ýyl iki esse köpelder, alty okuwça eder, ondan soňraky dokuz okuwça eder. Öňümize maksat goýduk. Maksatly ýola düşen hökman menzile ýetýär. Hakyky.
Soňlugy bilen, ýaňky E-mekdep ulgamyndan soňra okuwçylarymyz bilen Birnäçe men özüm mekdepde okan döwrüm siziň gepleşigiňize myhman bolup geldi. Halypa mugallymyz, biologiýa mugallymy Arzygül mugallym. Men mekdepde biologiýa bolan höwesimi, himiýa bolan höwesimi, hasam bir biologiýa bolan höwesimi, anatomiýa, zoologiýa bolan höwesimi artdyran mähriban ynsan. Şu ýerde aýratyn belläsim gelýär. Meniň biologiýa, onuň üçin biologiýa boýunça indi özümi iňlis dili mugallym bolsa-da, daşyndan biologiýa boýunça ýa bolmasa himiýa boýunça dürli taslamalary, programmalary ýazdyk. Esasan öz terjimeçilik bilen meşgullansam gel şu ýyl sözlük taýýarlap göreli. Ol başda bir zoologiýa sözlügini taýýarladyk, döwletde ýer aldy. Soňlugy bilen anatomiýa sözlük bilen goşup Dermanlyk, Türkmenistanyň Dermanlyk ösümlikler atly kitabyna çelgilenip, bir salgylanyp, botanika, umumy biologiýa sözlügini taýýarladyk. Myrat bilen şu ýerde sözümiz gury bolmaz ýaly, ine, zoologiýa sözlügi taýýarlan okuwçylarymyz bilen bilen umumy biologiýa sözlügi, biosözlük onlaýn diýip döretdik. Okuwçylar bilen Şo ýylda halkara bäsleşikde hem altyn medala mynasyp bolup, okuwçylarymyz bilen Gazagystan döwletinde geçirilen, Rumyniýa döwletinde geçirilen bäsleşiklere çakylyk alyp, şo bäsleşiklere gatnaşmak ugrunda birnäçe işleri alyp barypdyk.
Ine, Saparnepes mugallym Diňe bir okuwçylary ders bäsleşigine ýa-da halkara bäsleşiklerine taýýarlamakdan daşgary hem, özüňizem birnäçe döwlet möçberindäki ýa-da halkara möçberinde geçirilýän bäsleşikleriň ýeňijileri. Indi şolar dogrusynda-da biziň bizi seredip oturan tomaşaçylara aýdyp beräýseňiz?
Myrat Nurman, Pedagogikada mugallymçylykda maňa uly üstünlik getiren, işlenen ýyllar iki müň ýigriminji ýylda. Ýylyň mugallymy bäsleşigine gatnaşypdym. Iki müň ýigrimi birinji ýylda Ýylyň mugallymy iki müň ýigrimi bir bäsleşiginiň bir şäher, welaýat tapgyryna, baş baýraga mynasyp bir döwlet tapgyryna birinji orna mynasyp bolupdym. Aşgabat şäheriniň segsen dokuzynjy orta mekdebinde döwlet bäsleşigi geçirilipdi. Şo ýylam Dokuzynjy synplara sapak geçmek bolsa duýdansyz sapakda geçdik. Synp sagatda geçip berdik. Bir zähmetimiziň iň miweli, datly miweleri şol ýyllarda soňlugy bilen hem şo ýylda, iki müň ýigrimi birinji ýylda Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýesinen hormatly at berildi. Soňam iki müň ýigrimi ikinji ýylda bir halkara bäsleşiklerde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäheriniň Amity School diýip atlandyrylýan bir UNIPO, ýagny halkara taslama bäsleşiginde okuwçylarymyz altyn medal aldy. Şo ýyldam şol bäsleşige gurnaýjylar tarapyndan ýörite diplom gelip gowuşdy mekdebimize we meň özüme. Şo ýyl iki müň ýigrimi birinji ýylda Hindistan Respublikasynyň paýtagty Nýu-Deli şäherinde ýurduň energiýa hem-de bir Energiýa hem-de resurslar ministrligi tarapyndan Halkara Green olimpiadasy geçirildi. Şonda mekdebimiziň okuwçylary Rahat Taýmanow altyn medala, Elnar Guljagazowa ogly Aşyr bolsa kümüş medala mynasyp bolupdy. Şu ýyl hem halkara bäsleşiginiň ýeňijilerini taýýarlandygy üçin diýip, gurama tarapyndan ýörite diplom gowşuryldy. Iki müň ýigrimi üçünji ýylda Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Altyn Ardaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasy, Türkmenistanyň ýurdumyzda hereket edýän Dünýä edebiýat žurnalynyň dörüsiniň bilelikde, redaksiýasynyň dörüsiniň bilelikde geçirmeginde ýurdumyzyň ýaş terjimeçileriniň arasynda bäsleşik geçirildi. Şol bäsleşige hödürlän rus dilinden, iňlis dilinden eden terjimelerim bilen bäsleşigiň baş baýragyna mynasyp bolmak bagty miýesser etdi. Geçen okuw ýylyna bolsa, iki müň ýigrimi dört, iki müň ýigrimi üç, iki müň ýigrimi dördünji okuw ýylyna bolsa mugallymçylykda has uly bir uly gazanan üstünliklerimiziň biri ýurdumyzda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkezi tarapyndan bir yglan edilen Ýylyň iň göreldeli synp ýoldaşy iki müň ýigrimi dört bäsleşiginiň şäher, welaýat tapgyrynda hem-de döwlet tapgyrynda baş baýraga mynasyp bolmak miýesser etdi. Ýene-de aýratyn bellenmeli zatlaryň biri bolsa, şol gazanylan üstünlikleriň arasynda iki müň on dokuzynjy ýylda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy bilen Türkmenistanyň Ýaşlyk teleýaýlymynyň bilelikde yglan etmeginde ýurdumyzyň welaýatlarynyň ýaşlarynyň arasynda geçirilen Akyl giňişligi ýaşlar bilen atly döwlet bäsleşigine gatnaşdyk. Şol bäsleşikde hem Balkan welaýatyndan ikinji topar gatnaşyp, şol bäsleşikde birinji orna mynasyp bolupdyr. Ýene bir belläp geçesim gelýän zatlaryň biri bolsa, iki müň ýigrimi birinji ýylda Türkmenistan Parahatçylygyň ynanyşmagyň Watany ýylynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Türkmenistanyň Mugallymlar gazetiniň Mugallymlar gazeti gazetiniň redaksiýasynyň bilelikde yglan etmeginde Türkmenistanda zähmet çekýän, ýurdumyzda zähmet çekýän bilim işgärleriniň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi. Şol döredijilik bäsleşiginde özüm goşgy ýazmak ugry boýunça, şygyr ýazmak ugry boýunça baş baýraga mynasyp bolupdym. Ine, şu ýerde Saparnepes mugallym hälem bäri şeýle bir özüme birhili tolgunýan dogrusy. Geçen ýyl, ine, iki müň ýigrimi dördünji ýyl Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy diýlip yglan edilen ýylymyzda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň arasynda iň gowy pedagog adyna eýe bolduňyz. Indi şol baýrak barada bir aýratyn aýdyp berseňiz biziň bizi seredip oturan ildeşlerimize has-da gyzykly, täsirli bolar diýip pikir edýän. Sag boluň Myrat mugallym. Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýyly hakykatdanam bir Magtymguly Pyragynyň döredijiligi ýaly baý, bir bol, bereketli ýyl boldy diýsek, ýalňyşmarys. Şo ýylda hem Myrat mugallym iki müň ýigrimi dördünji okuw ýylynda, iki müň ýigrimi dördünji ýylda mekdebimiziň okuwçylary Lälezar Meliýewanyň, Hallymämmet Hallymämmedowyň, Ataýew Wepageldi, Ogulsuraý Nyýazgulyýewany ilkinji gezek ýurdumyzda geçirilen Ýaş innowatorlar bäsleşigine taýýarlap, şol bäsleşigiň hem döwlet tapgyrynda, şäher, welaýat tapgyrynda ýeňiji, döwlet tapgyrynda bolsa okuwçylarymyzy höweslendiriji baýraga hem-de birinji orna mynasyp boldular. Bu bir iň ullakan uçuşlarymyz, iň ullakan ýeňişlerimiz iki müň ýigrimi dördünji ýylda. Şol iki müň ýigrimi dördünji ýylda gazanan üstünliklerim, metbugatda çap bolan makalalarym Ol mugallymçylykdaky taýýarlan usuly amaly gollanmalarym, terjimeçilikdäki ähli işlerim, umuman, mugallymçylyk döwrüm, mugallymçylyga başlan ilkinji ýyllarymdan şu güne çenli toplan tejribämiň ählisini Gazagystan Respublikasynyň Astana şäherinde Garaşsyz döwlet Garaşsyz döwletlere Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriň arasynda şu şäherde ýerleşýän Bilim Orkenti hem-de Jana Kazahstan atly bir guramanyň, innowasion merkeziň gurnamagynda Garaşsyz döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriň arasynda mugallymlarynyň, pedagoglarynyň arasynda halkara bäsleşigi garadyldy. Şol bäsleşigem Şu taýýarlan ähli gollanmalary mugallymçylykdaky bar ähli tejribämi şo ýere ýollap, şo ýerdenem iki müň ýigrimi dördünji ýyl dekabr aýynyň ahyrlarynda Täze ýylyň öň ýanynda bir uly şatly buýsanç habar gelip gowuşdy. Türkmenistanyň Bilim ministrligine, türkmen mekdebimize, özüme bir Ýörite habarnama bilen bir habar ýazylyp şo ýerde birinji orna mynasyp bolupdyr mugallymyňyz, mugallym birinji orna mynasyp boldy diýip bir bu buşluk habaryny eşitmek miýesser etdi. Hawa, ählimiz buýsanç bilen, begenç bilen garşyladyk. Elbetde şu baýrak saparyna ses mugallym mekdebimiziň ähli mugallymlaryny, okuwçylaryny şeýle bir bir begendirdi, biz Bege uly begenç, buýsançdan garşyladyk şu baýramyňyz. Elbetde ýene bir gezek gutly bolsun diýýäs, höwür köp bolsun diýýäs. Indi Saparnepes Morum şu ýerde şeýleräk sowal bilen ýüzlenmekçi. Ine häzirki döwürde çagalary, çagalara bilim bermek, terbiýe bermek meselesi Şol ýerde usullar, ýagny okatmagyň usullary, indi siziň baý tejribäňiz bar häzirki wagtda. Indi bize seredip oturan ildeşlerimiziň arasynda ýaş mugallymlar, mugallymçylyk kärine ýaňy başlan bir halypalaryň ýa-da siz ýaly bir ökde hünärmenleriň bir maslahatlaryna, tekliplerine garaşýan bir mugallymlarymyz bar. Şolara bir berjek maslahatlaryňyzy diňläýsek.
Atuwa ýerlikli sowal, Myrat Muny bu mugallymçylyk ýoluna gadam basan her bir ýaş hünärmeniň biläýmeli zady. Bir hünär saýlanylanda, bir mugallymçylyk hünär bir ýaňam belläp geçipmi, kärleriň serisi hasaplanýar. Biz mugallym geljege täsir edýän adam. Biz Biz häzirki wagtda ýurdumyzyň ýaş, umuman, mugallymçylyk diýlende, bir ýurdumyzyň ýaşlary ýa dünýäniň ýaşlaryny terbiýeleýäs. Ýaşlar diýmek, geljek diýmek. Biz geljege täsir edýäs. Şonuň üçin mugallymçylyk käri bir mukaddes kär, muny harlamaly däl. Bir nusga bolup orta çykmaly. Käbir adam, käbir şeýle bir ýagdaýlar bolýar, biz uniwersitetde okan döwrümde ýa mekdepde özümiz okan döwrümizde pylan mugallyma meňzäsimiz gelýärdi ýa şonuň bir herekedi, ol mugallym bize hiç zat edenok, meselem diýeli, daşyndan görüp bir şonuň edebinden, şonuň bir geýnişinden, şonuň mekdepde özüni alyp barşyndan bir nusga alyp özüni terbiýelän adamlar bar. Bir men bir çaga terbiýesi, psihologiýa, pedagogika boýunça bir birnäçe okan kitaplarymdan Bir mysal getirsem, bir professor sapagy şeýle bir täsirli geçýär diýýär, bir diňe bir özüniň bir ýoly bar diýýär. Bir sapagyna bir pes ýetişýän, bir synpda bir orta gürpde barýan talyp şu mugallyma ol uniwersiteti tamamlaýan köp mugallymam bolmandyr-da, şo şo halypanyň sapagyna gatnap ortada bir mugallym bolýar. Orta gürpde ony uniwersitetde Tanaýanam az. Bir mekdepde, indi uniwersitetde okan döwründe diýen, Indoneziýada bir bolup geçen wakalaryň birinde. Orta gürpde okaýan talyp bir ady zady kän çykanak, ýöne şol mugallymyň mugallymyň sapakda aýdýan zatlaryny ýa mugallymyň sapaga girip çykyşy ýa özüniň mekde uniwersitetiň çäginde alyp barşyna seredip özüni terbiýeläpdir. Men şo mugallym ýaly bolasyn. Ol mugallym habaram ýok bu bolup geçýän zatlardan. Onuň uniwersiteti birinji, ikinji, üçünji bolup gutaranlar mugallym hem bolmandyrlar-da, mugallym bolmandyrlar-da, başga ugurlary saýlapdyrlar. Diýeli filolog. Gidip ol dil boýunça ylmy açyşlar edip ýördi. Indi mugallymçylyk pedagogikadan sapak berýän adam. Şu orta ýurtda barýan talyp Men şu plan mugallym bolasym gelýär diýip, şon ýaly bolasym gelýär diýip, özüni terbiýeläp, şonuň günleki eden zatlaryny gaýtalap, özüni düzedip, soň mugallymçylyga başlapdyr. Ýaňky mugallymyň gazanan üstünliklerinden hem kän üstünlikler gazanypdyrda. Soňraky wakalar. Hawa, soňraky bolup geçen wakalarda. Umuman, çagalara, ilkinji nobatda, ýaş mugallymlara berjek maslahatym, bir çagalaryň ýürek owazyny biz eşidip bilmeli. Çagalar bizden näme isleýär, nämä garaşýar? Ýa bolmasa özleri okuwçyka, okuwçy ýyllaryny ýadyna salsalar, özleri mugallymlardan nämä garaşýardylar? Diýeli, bir käbir mugallymyň sapak geçişini halamaýmylar ýa içki hynç görüpler şo gün. Şonda mugallymyndan nämä garaşypdy? Mugallymyň mugallyma öz sesini ýerine ýetirip bilmäni, eşitdirip bilmäni Soň mugallym bolan adamlarda, meselem, şu üstünligiň bardygyny men gördüm. Bilim üçin serhet ýokdur, ylym üçin serhet ýokdur diýilýär. Şonuň üçin baryny başyna baraňdan soňra el çekmek ýok. Indi sapak haçan başlaýar diýilýär-de, sapak şol sapaga gireňde saňa garaşyp oturan okuwçylaryň bir gözlerindäki ýyldyraý, ýylpyldynyň gözlerindäki uçgunjyklary şo ýerde başlaýar sapak. Saňa garaşyp otyrlar, seniň şu günki näme geçip. Şeýle okuwçylar bar. Şonuň üçin çagalara bir dogry, dürs, wagtynda berlen bilim soň miwesini hökman berýär. Birem aýratyn belläp geçesim gelýän zatlaryň biri Myrat mugalym şol ýaş mugallymlara bir gollanma hökmünde Türkmen pedagogiki bir portalynyň bir esaslandyryşy Döwran mugallymyň Ýaş mugallymlara ýüzlenme atly makalsy metbugatda-da, A dürli bir saýtlarda-da neşir edildi, çap boldy-da, onuň şol makalada aýdylýan ýaş mugallymlara berilýän maslahatlar, dogrusy, özüm okap otyrkam ilki mugallymçylyga gelen ýylym ýadyma düşdi. Mekdebiň taryhyny bilmek barada, sen özüňden öňçä işläp ýören halypalara gadyr etmek, hormat goýmak, olaryň geçen ýollaryny öwrenmek, Bar zat şo ýerde başlanýar. Şoň üçin men doly bu ýerde aýdyp oturman sebäbi makalany okasalar hasam gyzykly ýerlikli bolar. Sag boluň Sapar Nepes mugallym. Şu ýerde ýene bir şeýleräk sowal bar. Nesip bolsa geljekki maksatlar, geljekki ädimler Eger içgin syr bolmasa bir paýlaşaýsaňyz.
Umuman Myrat mugallym mugallymçylykda ýaňy belläp geçmeli okuwçylarymyza öň öwreden zadymyz bar özümiz bilen ýaryşmaly. Netijeler geçen ýylky netijeler bilen ýaryşmaly. Şoň üçin hem öňümizde goýan maksatlarymyz häzirki wagtda Ýurdumyzyň ýörite-ösdürilen mekdepleriň okuwçylarynyň arasynda geçirilýän Robo tehnikasy, Takyk we tebigy gurlar boýunça dersli bäsleşikler geçirilýär. Şolarda bir öň mekdebimizde okap giden okuwçylaryň gazanan üstünliklerini ýene bir gezek gaýtalamak ýa olardan köpräk ýa-da has gowurak netijeleri görkezmek boýunça mekdebiň okuwçylarynyň öňünde maksat maksat goýduk. Men aýratyn belläp geçesim gelýär, Ahmet Atanyýazow mekdebimizde okady, Şähriýar Gaýyp, Mekan Annameňliýew, Dawut Aşyrgeldiýew. Şul oglanlar mekdepde bir şäherde, welaýatda birinji, ikinji, birinji orunlary alanlar çagalar. Onuň döwletde-de üçünji orun aldylar. Jahangül Mämmedowa dowam belläsim gelýär. Indi biziň öňümizdäki maksadymyz döwlet bäsleşiklerinde ikinji ýa birinji orun almak. Şo hukugy elinden öňümize maksat edip goýduk. Häzirki wagtda güýçli depginde taýýarlanýas. Onuň üstümizdäki ýylda FISO bäsleşigi bar, Future Intelligence Students Olympiad diýýär. Häzirki wagtda şoňa-da iňlis dili boýunça ýa-da beýleki dersler boýunça aýratyn häzirki wagtda goşmaça sapaklar bilen taýýarlanýas. Onuň Universal Project Olympiad we onlaýn ýagny belläp geçip bilmärik Amity School United Amerikan Birleşen Ştatlary tarapyndan geçirilýän otly taslama bäsleşigi. Şoňa-da häzirki wagtda bir okuwçylarymyza ozal başda öwredýän zadymyz bir jemgyýetde bir öňbaşçy bir bolmak üçin çagalaryň liderlik ukyplary, leadership skills diýilýär iňlis dilinde, ýa bolmasa communication skills diýen şu zatlaryň üstünde aýratyn işlämseň, köpçülikde çykyş etme endiklerini ösdürmek boýunça ýa-da gurnaklar ýa bolmasa ýörite bir sapaklar geçýär. Indi sen taslama bäsleşiklerine taýýarlanýan bolsaň, şol gowy taslamaňy diňe bir türkmen dilinde däl-de, halkara bäsleşige, halkara arena çykandan soň iňlis dilinde berip bilmeli-dä emin agzalara. Şonuň üçin häzirki wagtda şo zatlaryň üstünde işleýäs. Galyberse-de, bäsleşikler kän. Ýurdumyzda birnäçe bäsleşikler, ýaňy ýanwar aýynda hormatly Prezidentimiziň tassyklamagy bilen yglan edildi. Redaksiýalaryň bäsleşikleri we gazet-žurnallaryň ders bäsleşikler, uniwersitetleriň yglan eden bäsleşikleri bar. Çetde duramzok. Nesip bolsa taýýarlanýas. Taýýarlyk güýçli depginde diýip aýtsak ýalňyşmarys. Galan zatlar bolsa Myrat mugallym umytly umydymyz bar. Halkara bäsleşiklerinde ýurdumyzyň bir ýaşyl Tuguny parladyp, şo ýerde türkmeniň bir adyny arşa götermek, öňümizdäki ýyllarda, meselem, Indoneziýa döwletinde, Indoneziýanyň ýaşalynly merkeziniň yglan edýän birnäçe bäsleşikleri bar, AISA diýip atlandyrylýar. Şol bäsleşiklere bir gatnaşmak nesibämizde bolsa, şol bäsleşiklere gatnaşyp, bir altyn, kümüş, bürünç medallary ýurdumyza getirmek maksadymyz bar. Sapardan Pes Mugallym Ähli şu eden maksatlaryňyz nesip bolsa hasyl bolmagyny arzuw edýäs. Dünýäniň öňki meşhur ýazyjylarynyň işlerini siz terjime edýäňiz. Indi şolardan bir iki bent goşgyny bir aýdyp berseňiz mümkin bolsa. Başga terjimeçilikde bir ilkinji çap bolan Bir işimiziň biri bolan Wilýam Şekspiriň on sekizinji sonedi bar, dünýä meşhur. Şony on birinji synplaryň iňlis dili okuw kitabyna-da girizildi. Soň Robert Bernstinden eden terjimemiz Meň kalbym daglarda, My Heart's in the Highlands diýip, altynjy synplaryň okuw kitabyna girizildi, iki müň on sekizinji ýylda. Soň iki müň on ýedinji ýylda on ýedi sany türkmen edebiýatynyň ägirtleriniň işlerini iňlis diline terjime etmek ynanyldy. Şolaryň altysynyň şygyr terjimesiniň awtory bolup çykyş etmek nesip edipdi. Aziýa, bäşinji Aziýa oýunlarynda on ýedi sany türkmen edebiýatynyň ägirtlerinden. Şu ýerde söz Şu ýerde şol ýaňky Wilýam Şekspiriň on sekizinji sonetinden bir okap bereýin. Başda.
Ýaz gününe deňäýinmi gülkeşbiň, Ýöne sen ondanam görkli, mylaýym, Baharymyzam çak ederden tiz geçýär, Ýellerem yrap ýo gülleriň, maýyň, Güne meňzeş ýüzüň ýagtylýar käte, Käte tukatlygyna gelýärin gabat. Jahanda bar bolan gözellikleri Bir gün alar gider ynjyk tebigat. Şonda-da sargaryp solmaz gül roýuň, Şol durkuny saklar görk görmegiňde. Seni pejjesine salmaz şu majal, Ýaşaýarkaň ýazan setirlerimde.

Uly köp minnetdarlygymy bildirýär. Mugallymçylyk käriňizde has-da üstünliklere ýetmegiňizi arzuw edýäris. Işiňizde-de mydama şowlulyklar, üstünlikler ýaran bolsun.
Sag boluň.